Mba'éichapa temimbo'ekuéra pokõiha mbo'esyry pegua? Che réra Mercedes Varge, Romoirũta hína jaikuaa hag̃ua

Maitei pyhareve, asaje, ka'aru ha pyharegua. Upeva'erã jaikuaáta hína mba'éichapa ikatu ñañomomaitei pyhareve, asaje, ka'aru ha pyhare. Opa vove ko mbo'epy nde reikuaa va'erã, jahupyty va'erã ko'ã mba'e. Oguerojerakuaa maitei pyhareve, asaje, ka'aru ha pyharegua. Amombe'use ndéve peteĩ mba'e. Guaraníme ikatu ñamomaitei. Aravo asaje oguereko peteĩ maitei. Ka'aru avei ambue maitei. Pyhareve avei. Ha pyhareve, pyharegua avei oguereko hína mba'éichapa ikatu ñañomomaitei. Upéva hína pe jaikuaátava ko árape. Upeva'erã jahecha ko'ápe hína peteĩ ta'anga Ohechaukáva ñandéve peteĩ korapy tuicha, ha'ete ku peteĩ okavusu peteĩ plása. Ápe og̃uahẽ ñane irũ. Ojojuhu peteĩ karaíndi, ha pe karai he'i chupe mba'éichapa ndeasaje kuña karai. Ha'e ombohovái, Iporãite che karai, peg̃uahẽke, oĩ heta mba'e Jakaru hag̃ua, asajekue ohasa hína ko ñomongeta. Ko'ápe jahecháma hína pyhare, jahecha mbyja, hendypáma hína, oĩ hína avei peteĩ okavusúpe ha oiméne ningo jasy Ojekuaapotaite hína. Ha péicha ha'ekuéra oñoporandu jeýta, Nde remoñe'ẽta ko'ã mba'e, upépe he'i voi mba'éichapa nde pyhare karai, ha péicha ombohovái chupe, Iporãnte ha nde, avy'aite rohechávo. Ko'ág̃a ñanemandu'áta ko'ã mba'ére, mba'éichapa ko'ã karai ha kuñakarai Oñomomaitei asajekue ha pyharekue, ha ko'ág̃a jahesa'ỹijo porãta hína mba'éichapa jaipurúta umi maitei. Ápe osẽ kuarahy péva ko'ẽ vove hína, pe kuarahy oñepyrũramo ojope hína ñu ári, tava ári. Upéi. Pe kuarahy ndindíma hína ko'ág̃a. Upéva asajekue. Ka'aru pytũ, pytãngy vove ohóvo hína pe kuarahy, ñande jaikuaáma hína upéicha pe ka'aruha. Ha upéi pe ára opa vove hína osẽma jasy ha mbyjakuéra. Nemandu'ápa pe ta'anga jahechava'ekue upe kuñakarai ha pe karai ojejuhúrõ guare? Pyhare hína upéva, peichaite. Ko'ã hína peteĩ ára ha péicha oñemboja'o, ko'ẽ, asaje, ka'aru ha pyhare. Ma'erã jahecha ko'ã ikatu hag̃uáicha jaikuaa mba'éichapa ikatu ñañomomaitei. Jahechamína jahesa'ỹijo porãta hína, ko'ẽ guive pyhare peve mba'éichapa ikatu ñañomomaitei. Ñaporandúta ha avei ñambohováita. Ko'ápe he'i maiteípa? Péva hína porandu. Mba'éicha oñembohováita? Maitei ndéve g̃uarã. Ko maitei ikatu jaipuru opa aravópe, ikatu pyhareve, ikatu ka'aru, Ikatu pyhare. Upévare hína opa aravópe ojepurúva. Mba'éichapa? Péicha oporandu. Ikatu ñaporandu jajojuhu vove. Natekotevẽi pyhareve asaje ka'aru. Rejejuhu vove ikatu ere mba'éichapa. Ha ombohováita iporã. Upéichaite. Nde avei upéva reikuaáma voi. Mba'éichapa? He'i. Iporã ombohovái. Ko'ág̃a jahecháta pyhareve vove mba'éichapa ikatu ñañomomaitei. Péicha ikatu ñaporandu, Mba'éichapa neko'ẽ? ha Ikatu ñambohovái che ko'ẽ porã ha nde. Ko'ã hína ojepuru ko'ã porandu ha ko'ã maitei ojepuru pe ñampu'ã ramóvo, pe oñepyrũ vove peteĩ ára. Avei pyhareve vove ikatu ja'e mba'éichapa nde pyhareve. Ha oñembohovái.

Pyhareve asaje. Upévare oñeporandu, Mba'éichapa nde pyhareve asaje? Ha upéicha ñande ikatu ñambohovái che pyhareve asaje porãiterei. Ko'ág̃a ñag̃uahẽma hína asaje. Asaje hína pe jakaru vove ha jakarupa rire avei. Jahechamíta mba'éichapa ikatu oñeporandu. Mba'éichapa nde asaje? Rehechápa opa porandúpe ojepuru hína mba'éichapa. Ha pépe oñembohovái che asaje porã ha nde. Opa aravópe mba'e ikatu jaipuru hína. Jajoecha peve upévape jaháma hag̃ua. Pe ñag̃uahẽvo ja'e mba'éichapa. Ág̃akatu jahávo ja'e hína jajoecha peve he'i. Ombohovái avei jajoecha peve, upéva ikatu reipuru opa aravópe. Che py'arory rohechávo, he'i, ovy'aiterei hína ohecháramo chupe. Mba'éicha ikatu ñambohovái che avei che py'arory? Kuarahy pytangýma ohóvo hína. Upéva he'ise ñandéve ka'arúmaha hína. Mba'éichapa ikatu ñañomomaitei ka'aru vove? Jahechamíta mba'éichapa ikatu ñaporandu. Mba'éichapa nde ka'aru he'i? Che ka'aru porã ha nde. Ka'aruetéma hína. Pe ndojekuaavéima hína pe kuarahy ág̃a katu ne'ĩraiti pyhare. Péa hína ka'aru ha pyhare mbytetépe hína. Mba'éichapa nde ka'aru pytũ? Péicha ikatu ñaporandu. Ha ikatu ñambohovái che ka'aru pytũ porã ha nde. Oĩ ningo ikatúva avei ombohováiva che ka'aru pytũ vai ha nde he'i. Upéva hína he'ise noĩ porãiha. Péicha jahecháma pe pyhare og̃uahẽvo, jasy osẽma hína ha mbyjakuéra avei. Mba'éicha ikatu ñaporandu, Mba'éichapa nde pyhare? Nde reikuaáma hína mba'éichapa ikatu ñambohovái. Péicha, che pyhare porãmínte ha nde. Pyhare vove avei ikatu ñaporandu mba'éichapa nde pyhare, jahecháma voi kuri péicha mba'éichapa oñeporandu, ha ikatu ñambohovái. Che pyhare porãiterei ha nde. Péicha heta oĩ hína ikatu hag̃uáicha ñambohovái ko'ã porandu, Porãmínte, porãiterei, porãitereirasa. Upévare ha umi ñe'ẽ hína ha'e va'ekue ndéve oipuru ñe'ẽky. Mba'e hína umi ñe'ẽky? Partíkula, ñe'ẽpe hetai, ñe'ẽky, eterei, iterei, upévare oñembosa'y voi pytãme hína ko'ápe. Ñe'ẽky rasa. Ñe'ẽky avei, eterei rasa, iterei rasa. Jahecháta hína mba'éichapa ikatu jaipuru ko'ã ñe'ẽky. Péicha jahecha hína mba'éichapa neko'ẽ Ikatu ñambohovái, che ko'ẽ porãiterei, che ko'ẽ vaieterei, che ko'ẽ porãitereirasa. Pehechápa hína upépe ojepuru ñe'ẽky, iterei, eterei, itereirasa. Ambue mbo'epýpe jaikuaavéta hína mba'eichaitépa ojepuru ko'ã ñe'ẽky. Reñe'ẽ hag̃ua ha rembohovái hag̃ua nde reikuaa va'erã ko'ã mba'e. Ha ko'ápe oñeporandu, Mba'éichapa reiko? Mba'éicha ikatu ñambohovái? Aiko porãiterei. Ikatu avei ha'e, Aiko porãitereirasa. Aiko vai, aiko vaieterei, aiko vaieterei rasa, oĩ porãiterei péicha. Nde eñembokatupyrýta hína ambue árape ha péicha reikuaavéta rehóvo ha reikuaáta hína mba'éichapa ikatu ojepuru ko'ã ñe'ẽky. Ñanemandu'áta ko'ág̃a ko'ã mba'e jahechámava'ekue ha jahayguýta Jaikuaa hag̃ua, ñanemandu'a hag̃ua ha jaikuaave hag̃ua. Mba'e jahaivýta pe oho porãva, pe ombohovái porãva ko'ã ñe'ẽre? Maitei pyhareve guaje. Mávapa hína? Mba'éicha ne ko'ẽ, iporã ha nde, mba'éicha nde asaje? Mávapa hína pe oĩ porãva? Ejapomi? Oĩ porãiterei mba'éicha ne ko'ẽ, péa hína pe maitei pyhareve gua. Ñambohovái jeýta ko'ápe pe maitei ñembohovái, mba'éichapa ne ko'ẽ, iporãnte ha emínte, jahechami mávapa hína pe nde rehaiguýtava. Che ajapóta avei ko'ápe, Nde ejapóma ko'ág̃a. Oĩ porãiterei pe rejapo va'ekue, iporãnte hína pe ja'e vove. Maitei iporãnte, péicha ikatu ñambohovái. Ambue tembiapo katu he'i mba'éichapa ne ko'ẽ, jahayguy jeýta, che ko'ẽ porã, che ko'ẽ vai. Máva pahínape oho porãvape mba'éichapa neko'ẽ. Térã asaje vai pyhare porã. Máva pahína, Ejapóke nde rógape nde ko'ag̃aite voi, aníke nde resarái ha nemandu'áke pe ja'emava'ekuéra. Oĩ porãite. Nde ikatu rembohovái che ko'ẽ porã. Nde ko'ẽ porã ramo, térã che ko'ẽ vai, ndaha'éi vove hína pe oĩ porãitereíva umi mba'e. Iporãite pene rembiapo. Ñane rembiapo og̃uahẽ hu'ãme. Ñanemandu'a jeýta umi mba'e ja'éma vaekue. Kuarahy osẽ ramo hína. Ko'ẽ. Kuarahy ojopéramo hína asaje. Ka'aru pytũ, pe kuarahy ha'ete ku pytangýva ohóvo hína. Péva hína ka'aru, nemandu'ápa? Ha osẽ vove pe jasy katu hína pyhare upeichaite, nemandu'a porã voi hína. Ko'ã hína pe ára mba'éichapa hína oñemboja'o peteĩ ára pukukue, ko'ẽ, asaje, ka'aru ha pyhare. Péicha jaikuaáta mba'e mbo'epýpa jahecháta upéi.